Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, хәерле көн, Татвлог аккаунтын яратып карап баручылар. Ниһаять, көтелгән көн, көтелгән мизгел килеп җитте. Мөс бөтен мөселман дөньясы өчен изге җомга көнендә Татарстан Мәдәният министрлыгы каршында эшләп килүче Ресурс-үзәк тарафыннан гамәлгә куелган милли кунакханә ишекләрен киң итеп ачты да, Бүген без чәйгә бер җегетне алдык. Татарда чәйгә чакыру, чәйгә алу дигән сүз бар. Сез инде ал хәбәрдән ишеткәнсездер, безнең унбишенче декабрь ул халыкара чәй көне һәм менә шул нисбәттән без студиягә яшьләрдән булып, татарга, милләткә хезмәт итүче, татар өчен иң кадерләве булган чәйне Халыкка армый-талмый таратучы бер яшь, матур җегетне чакырдык. Ул безнең Нияз Гаделҗан улы Сабиров һәм Чәйчәк дип аталган, Чәйчәк Сторис дип аталган компаниянең хуҗасы. Һәм бүген безнең сөйләшү нәкъ менә шушы компания, чәйләр турында булыр. Минем иң беренче сүземне башлаганчы, татарның яшь буынына, теге буыннар алмаш өзелмәсен дибез бит инде, менә шушы милләткә хезмәт итәрлек егетләр үстергән өчен Ниязның әти-әнисенә һәм Ниязга шәхсән рәхмәтне әйтәсем килә, чөнки замана төрле, ди без Нияз әйбә, төрле җирләрдә хезмәт куярга мөмкин. Нәкъ менә шушы чәйне танытуыгыз өчен, татар чәен таныту алынуыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Әйткәннәр икән сез. Әйе, димәк сүзне Ниязга бирәбез. Нияз, әле бит тагын сезнең өчен бик матур, кадерле көн, димәк, әлеге компаниянең туган көне, шулай бит? Нәкъ унбише көне. Әйе. Әйдәгез менә шушы компания, ни өчен сез чәйгә килдегез? Шулар турында халыкка рәхәт итеп сөйлишегә. Шәхсән үзем турында сөйләсәм, чәй тарихы турында сөйләсәм, безнең эфир вакыты җитмәстер инде. Юк, без чәйнең тарихын беләбез инде, әйе. Безнең чәй тарихы дип әйтү. Каян килеп чыкты бу уй? Мин инде теге кыска гына һәрбер интервьюда әйтергә тырышам. Минем әти-әниләрем туышлары белән Биктау районы җирлегеннән, Сай авылы, Ташсу авылыннан. Безнең шундый бер үзенчәлекле традиция бар иде, әти-әниләр белән авылга кайткан саен, әти иң беренчеләрдән булып самавыр кайната иде. Менә ул кечкенәдән ничектер минем күңелгә сеңеп калган дип әйтик инде, шул самавырны кайнатып, без гаиләбез белән иң беренче авылга кайтуны чәй белән башлап җибәрә идек. Әйе. Менә шуннан соң ничектер чәйгә үзенчәлекле бер мәхәббәт уянды дип әйтик инде. Чәйнең Э, төрле форматлары белән э, кызыксына башладым, тәмнәре белән кызыксына башладым. Менә шуннан э, эшебез башланып китте 2019 елда. Шәхсән мин инде үзем 2016 елдан бирле эшмәкәр, шәхси эшмәкәр белән шөгыльләнәм. Һәм менә 19 елда инде чәй белән эшли башлагач, Ниһаять, менә бу елны, унбишенче декабрь, безнең компаниягә алты ел тулды. Бүгенге көнгә кадәр интернет-магазин буларак эшләп килдек. Үзебезнең чәйләребезне интернет аша саттык һәм төрле Татарстан авылларына, районнарына, шәһәрләренә, Рәсәебезнең төрле төбәкләренә һәм чит илләргә дә хәтта үзебезнең продукцияләребезне, чәйләребезне менә шулай Җиткереп торам мин. Димәк, сорау бар татар чәенә. Бар. Минем татар чәй, милли чәй, безнең чәйме? Чөнки әле без аның сортлары турында тагын сөйләшербез. Әгәр дә шулай интернет челтәрдә эшләдегез, газ кибет ачып киләсез булып, әйеме? Әйе, әйе. Ул шулай ук бик зур вакыйга. Димәк, чыннан да татар чәенең дәрәҗәсе бар, аны җиткерүчеләр әйбәт эшлиләр. Һәм инде бу, минем калса, менә бу кечкенә генә бер әйбер дә милләтне дөньяга таныту дигән сүз. Әлбәттә. Шулай бит инде һәм Ха, әле аны үзенчәлекле итеп, ул бит менә бу бизнес та, соңгы заман да таләп итә, әйберне бит әле матур итеп бирергә дә кирәк, төргәге дә матур булырга тиеш, әйме? Чыннан да ул кызыктырып, чакырып торырга тиеш. Бу өлкәдә дә сез, чыннан да, зур уңышка ирешкән кешеләр. Мин инде ни өчен чәй дигән, ни өчен чәй юлын сайладың дигән театр училищесын бетергән Кызыл дәүләт мәдәният институтын бетергән җегеткә ни өчен чәй юлын сайладың дигәнгә җавапны алдык. Менә беләсезме? Әти-әниләр нинди тәрбия бирәләр, менә шушы кечкенә генә бер фактор нинди зур бизнеска китереп җиткезгән, әйе бит? Гаделҗан абый, сез молодец. Мин менә бик карыйм менә бу чыннан да чәйгә тукталганчы инде без әйме матур төргәкләр дидем. Минем мәсәлән үземне шәхсән җәлеп итте сандыклар. Сандык бит ул шулай татарның инде, безнең әбиләрнең иң аерылмас бер җире, аның бөтен мөлкәте, бөтен сере шушы сандыкта булган бит инде әйме. Һәм чыннан да сандык ачыла да, Һәм безнең татар чәйгә кунакка килеп җитә инде. Ә чималны каян аласыз, Нияз? Материалны чәй менә. Анда бит бик күп төрләр инде сездә. Әйе, э, гомумән шундый бер э, стереотип дип әйтик инде күп кенә э, кеше әйтә, безнең бит инде Татарстанда үсми чәй, э, Рәсәйдә чәй үсми. Әлбәттә, үсми, э, тарихка күз салсак, э, элек-электән э, кара чәй безнең Һиндстаннан килә. Һәм безнең татар милләте белән бәйләнгән ул Һиндстан юлы дип әйтик инде. Кара чәй, кара чәй безгә традицион рәвештә Һиндстаннан кайта. Үләннәрен инде без гадәттәгечә Татарстаннан җыябыз. Үләннәре теге үзебезнеке дип әйтик. Һәм шулай ук төрле яклардан да кайтарырга тырышабыз. Әйтик, мәсәлән, соңгы арада менә Дагестан белән эшлибез. Үләннәр аннан да кайта дип әйтик инде. Чөнки кайбер үләннәр кызганычка ки безнең Татарстаныбызда әйе үсми, шуңа күрә кайтартырга туры килә. Ә гадәттәгечә инде чәйне менә шулай итеп үзебез составларын өйрәнеп, элек ничек авылларда эчкән, элек ничек Казан байлары эчкән, менә аларның барысын да барлап, тарихка күз салып, үзебезнең купажларыбызны, үзебезнең чәйләребезне шулай җитештерергә булдык инде. Менә иң уңышлы чәйне кайсын әйтә аласыз? Татар милли чәй.
Татар милли чәй, үләнле, шифалы, э, мәтрүшкәле белән. Чыннан э, да шулай, э, менә Нияз айтып китте бит инде Хиндстан э, белән безнең чәй юлы дип әйме. Э, мин берничә ел элек э, Кытайның Шанхай провинциясендә булган идем. Анда инде ул теге чәй исләре, аромат бөтенләй икенче. Ләкин Алар яшелчә ишәләр. Әйе. Һәм алар аны бик озак итеп, ни, ә безнең күңел, безнең татарлык яшелчә нишләп тә кабул итми инде. Мин чыннан да Кытайдан шул э, кара чәй ишәргә, кара җандырып, һәм ипи ашарга тилмереп кайткан идем. Шуңа күрә менә мондый җегетләр булып татар чәен таныту инде ул чыннан да кара чәй ишеп, үзебезчә татарча чәй ишкән кешеләргә бик кирәк. Менә кайсы кибетләргә керсәк, мәсәлән, Бәхетле, башка кибетләргә, нинди э, күңеле нинди тели чәйне сайлап алырга мөмкин. Әйе. Димәк, ә сез ничек курыкмыйча алындыгыз менә моңа? Сораучы булгач, мин инде сөенәм, чынлап та үзебезнең җирлектә үскән, үзебезнең күңелгә якын булган, шул ук бетнек, шул ук мәтрүшкәләр салынган җир барыбер үзебезгә якынрак бит инде, әйеме? Әйе, ә. Монда бит, гафу сүзне бүләм, сайлап алу мөмкинлеге бар? Бар, бүгенге көндә, әлхәмдүлилләһ шөкер, бар. Әмма дә ләкин, 2039 елда без бу эшне башлап җибәргәндә, Әле чәй сатучылар бүгенге көндәге шикелле күп түгел иде. Без инде шуның белән шөгыльләнә башлагач, бүгенге көндә санасак, менә шәхси эшмәкәрләр алар көннән-көн күбәя бара, конкуренция үсә бара дип әйтик. Әмма дә ләкин монда бит инде барысы да маркетингтан тора. Безнең инде үзебезнең бер стиль бар дип әйтик инде, үзебезнең бер Тренд дип әйтәбез инде без аны, кулланып әйеме? Ә бүгенге көндә без үзебезнең менә бу татар җанлы, татар культурасын саклап, татар милләтенең тарихларын саклап, маркетинг юлларын кулланырга тырышабыз. Ул да булса, әйтик, мәсәлән, менә бу милли сандыкларга килгәндә, бу бит инде милли сандыкны эшләүче компания безнең Татарстанда, ул без генә. Мактанып әйтүем булмасын, факт э, әйтүем булмасын. Димәк, ярминкәләрдә чит илләр белән алыш-биреш вакытында сез менә шушындый э, продукцияне күрсәтәсез. Ә, әйе, ярминкәләргә йөрибез, э, зур-зур сабантуйларга йөрибез без. Тик мәсәлән, менә соңгы сабантуй Люберцы шәһәрендә узды, ул да булса, анда 15 меңгә якын тамашачыны, халыкны, килгән кунакларны без чәй белән сыйладык көн дәвамында. Бу бик зур күләм дип санала иде көн дәвамында. Шундый массакүләм бәйрәм чараларында катнашабыз без даими рәвештә инде ел саен. Менә чәйләргә килгәндә, безнең чәйләребез шулай ук интернет аша да сатыла һәм Казанның теге төрле кибетләрендә дә сатыла. Сез бит әйттегез, менә сорауны чәй буенча әйткән идегез бит әле, хәзер. Әзрәк оныттым, теге сорауга җавап бирмәдем менә соңгы сорауга. Соңгы сорауга.
Әгәр соңгы сорауга җавап биргәнче без бу сандыкның эчен карыйбыз. Чөнки мин чәй су кайнатып алып кердем. Мине бүген мин чәйгә чакырсам да Нияз әйтте, үзем сезне чәй белән сыйлыйм. Ә сандыкны кая эшләтәбез? Сандыкны безнең
мастерыбыз эшли, Расих абый. Аңа зур сәлам җиткерәбез. Бик талантлы, шулай татар җанлы мехрибанлы кеше. Э, бик талантлы кеше бу сандыкны эшләр өчен бик күп көч кирәк э, бик күп түземлек кирәк бу бит кул эше барысы да һәрбер миллиметр һәрбер сантиметр кулдан эшләнелә әле ул кечерәк булган саен авыррак бит аны әйе әйе әйе зуррак сандык булса ул инде җиңелрәк бездә төрле сандыклар бар бу сандыкның исеме э, сөембикә дип атала гадәттәгечә инде бу кечкенә сандык хатын кызларга бүләк ителә бар хан сандыгы Һәм бар зур милли сандыклар инде. Монда менә шундый сандык һәм моның эче тулы ниндидер менә татар милли чәе. Төрле маркетинг юллары белән кулланабыз дип, барабыз дип әйттем бит инде. Менә иң тәмлесе ул бүгенге көндә безнең татар милли чәе. Монда инде иң шифалы, иң тәмле үләннәр белән, кара чирләр белән. Һәм хәләл, әйме, хәләл.
Ну, беләсең лә, бу сорауда э, хәләл дип әйтик, э, нәкъ менә минем фикеремчә, э, чәй ул хәләл, хәләл була алмый. Әмма дә ләкин төрле чәй эшләүчеләр, ул инде безнең Татарстанда түгел, алар чәйгә җин мармеладлар, җин красительләр сала. Анда кармин булырга мөмкин. Менә ул инде чәй хәләл була. Гадәттәгечә безнең Татарстанда эшли торган чәйләр, эшмәкәрләр, аларның инде андый ароматизаторлар, андый ниләр юк. Шуңа күрә безнең гадәттәгечә күбесенчә хәләл була инде чәй Татарстанда. Менә сез шундый әзерлекле, сез чәй турында шулай көннәр буе сөйләп утыра алыр идегез, бу чыннан да могҗиза. Һәм мин бик сөенәм, тагын бер кат ассызыклыйм, безнең милли җанлы җегетләребез милләтне саклап калуда менә шулай Шушы сандык эченә, серле сандык эченә чәй генә тыгып булса да, бу бик зур юл һәм чыннан да, мин инде әле менә язмый салам да, безнең милләтнең чыннан да бик акыллы, затлы милләт икәненә тагын бер кат ышанам һәм уңышлар гына телисе килә, бу чыннан да шулай. Нинди планнар белән яшисез? Беләсезме,
күптәнге бер ниятебез бар иде, шәхсән минем инде ул максат дип тә әйтсәң була. Көн саен аның турында уйлап, менә бу алты ел безнең сузылды. Безнең инде Казан уртасында үзебезнең милли форматта эшләнгән кибетебезне ачып җибәрергә ниятебез, теләгебез бар иде. Ул кибеттә инде үзебезнең чәйләребезне, сандыкларыбызны, татар милли ризыкларыбызны сатарга, ул кибетне татар милли форматта эшләргә, Шундый ниятебез бар иде һәм менә Аллаһ Тәгалә насыйп итте, ниһаять, без инде уналтынчы декабрь көнне Мартин Мишлауку урамында, Казан уртасында үзебезнең кибетебезне ачабыз. Менә шундый планнар белән яшибез бүгенге көндә. Шундый зур вакыйга, кәбисә ел, авыр ел, дөньялар тыныч түгел дисәк тә, карале, кеше күңелен матурлап, димәк, татарлыкны аласыгыз килсә, каяндыр читтән кунакларыгыз килеп, иң беренче таныштырасыгыз килсә, Әйдәгез без менә шушы Әнияз Сабировларны Чәйшәк дигән, Чәйшәк сторис дигән компаниясенең фирма кибетенә, Марцин Межлау урамына бара алабыз инде, әйеме? Анда чәй эчеп тә алырга мөмкин булачак. Анда чәй эчеп тә алырга мөмкин булачак, төрле чәйләрне татып та карап булачак. Һәм безнең исемебез, дип әйтик инде, Дом татарской продукции дип исемләндек. Чөнки безнең шәхсән бу кибеттә Татарстанның эшмәкәрләренең продукциясе генә булачак киштәләребездә. Монда инде чит төбәкләрдән кергән продукция булмаячак. Менә безнең Татарстанда нәрсә җитештерәләр, шул продукцияне без бу кибеттә, үзебезнең кибеттә сатачакбыз. Үзебезнең продукцияне һәм безнең партнерларыбызның. Җитештергән продукция булачак инде алар. Мин әле урынын бик яхшы сайлаган дип сөйләп куйдым. Чыннан да тимер юл вокзалына якын әйме, Казан уртасы. Һәм инде урысча сайлануын мин уңышлы дип саныйм э, исемен э, кибетнең, чөнки э, без туристлар бик еш агыла бит инде. Алар кереп, нәкъ менә татарлыкны күреп, татарның ниндидер бер үзенчәлекле әйберен алып китү өчен бу бик дөрес сайланган дип уйлыйм. Бу замана таләбе әйбер. Шуңа күрә Монда бар дип котларга Башыннан да зур хезмәт әйме. Бу инде сез гомер буе менә сезнең сүз белән ният иткәнсез, планыгызда булган, сез кибетне ачтыгыз. Ә киләчәккә тагын планнар? Киләчәк... Продукцияне арттырудыр инде. Әйе, продукцияне арттыру, төрле шәйләрне эшләү. Гомумән, минем тагын бер ниятем бар. Менә бу инде минем ниятем тормышка ачты. Ният кенә түгел, максат та кирәк. Максатым, татар милли чәен бөтен дөньяга таныту. Менә безнең милли сандыкларны. Ул да булса, безнең Татарстаныбызда гына түгел, татарлар алар бит бөтен дөньяга таралган. Төрле илләрдә яшиләр. Ә менә без инде бу бу өлкә буенча бик зур эш алып барабыз. Менә бу татар милли сандыкларын чәйләр белән тутырып, без инде төрле илләргә җибәрәбез. Безнең милләттәшләребез алар инде үзаралары белән аралашып, интернет аша, социаль челтәрләр аша безнең турында белә башладылар. Һәм иң беренче максат, үзебезнең чәйне бөтен дөньяга максат, бөтен дөньяга таныту һәм зур-зур ритейлларда, зур-зур кибетләрдә сатарга, иншалла. Ул чыннан да.
Безнең Нияз минем белән килешәсе чын мәгънәсендә татар бае, әйме? Һәм аның юлы шулай булсын. Менә сез карап утырасызмы, бер генә урысча сүз дә ул катыштырмый, димәк, чыннан да безнең тел сагында, дин сагында менә шушындый егетләр булганда, милләтнең киләчәге бар әле дип әйтәсе килә. Нияз безгә күчтәнәчләрне алып килде, тизрәк аны эчәсе килә, ләкин ул шундый матур бер Сюрприз алып килдем, диде. Мин чәйгә суны кайнату алып кердем. Әйе. Нишлибез? Ә, ә, Бу сюрприз турында сөйләгәнче, Әйе. ә, мин башта менә күчтә- күчтәнәч алып килдем әле сезгә. Ә, Әйткәнемчә, күп кенә туристлар, күп кенә ә, үзебезнең ә, милләттәшләребез ә, безгә инде кибеткә килгәндә интернет аша сорыйлар иде. Ну, безнең бит Татарстанда чәй үсми. Ә ничек сез татар милли чәе дип сата аласыз? дип инде һәрберсенә аңлатып, үзенчәлекле тарихын сөйләп инде без аны шулай һәрбер клиентларыбызга аңлатып җибәрә идек. Әмма дә ләкин без моңа инде нокта куйдык дип әйтик. Бу бу елны без Татарстан җирлегендә техник киндер чәчтек. Һәм шул киндердән без бүгенге көндә чәй җитештерәбез. Киндер чәе. Әйе, бу инде шәхсән Татарстанда үскән киндер. Менә бу инде безнең Татарстаныбызда үскән киндер чәе бүгенге көндә бик файдалы, бик шифалы булып санала. Ул аны иртә белән катырак пешереп эчсәң, ул гомумән кофеинны алмаштыра ала дип әйтик. Кич белән эчсәң, ул инде нервы системасына, кешенең иммунитетына һәм бөтен организмына яхшы йогынты ясый. Менә бу Ишеттегезме?
Ямаган. Киндер чәе эчә башларга кирәк. Бу законлы рәвештә э, моны эчәргә яхшы. Бу теге киндер турында сүз бармый, ә технический э, технический канапля дип әйтелгән. Менә бу безнең Татарстаныбызда үскән киндер чәе сезгә күчтәнәчәк. Менә без моны кич белән эчәбез, Римир булан тынычландырырга көне көн сузылган эш көненнән соң. Э, монысы инде безнең
факт дип әйтик, урысча язылган, шулай ук безнең Туристлар өчен эшләнергән шәхси чәй, безнең милләтебез турында күбрәк белсеннәр өчен, аңласыннар өчен, татары на 80% состоит из чая дигән. Монысы бигрәк дөрес сүз иде, чыннан да, татар чәйсез яши алмый бит инде Лайнер. Әйе. Иртән торсаң чәй эчәбез, менә мин ул хәбәргә язган идем, чыннан да чәйгә алу бик матур традиция, әйдәгез чәй эчеп алыйк әле дигән. Чыннан да мин тагын сезгә бер сер әйтеп кенә әйтим әле, әйдәгез, унбише көнне чәй көне, көнне без мобиль челтәрләрдәге безнең Нияз Сабировның Үз шәхсән битенә котлаулар җиткерик һәм уналтысы көнне ачылышка дәррәү килеп аны алкышларга күмик. Бу шулай дөрес була, әйеме? Һәм без тапшыруыбызны чәй эчеп тәмамлыйбыз. Әйе. Безнең инде сез бит инде әйттегез инде, планнарыгыз ничек дип, әйеме? Нинди ниятләрегез бар? Безнең көн саен без ниндидер яңа юллар эзлибез, татарча ничек Ә баетып була, ничек аны популярлаштырып була, ничек күп халыкка аны танытып була. Һәм менә 2023 елда без үзебезнең технологларыбыз белән инновацион яңа технология уйлап чыгардык. Мондый формат әле безнең Рәсәйдә юк диярлек. Нибары тик Рәсәйдә ике генә компания җитештерә мондый чәйне. Менә бу татарский чай диелгән. Менә моның инде Монда составы язылган. Бу шундый бер стакан дип әйтик инде. Мондый стаканнарны без бит инде бөтен җирдә беләбез. АЗС ларда бар бит инде төрле кибетләрдә, кофейняларга кергәч, безгә чәйне гадәттәгечә пакет салып эшлиләр. Ә без моңа нокта куярга шулай булдык һәм үзебезнең инновацион технологияне уйлап чыгардык. Менә монда искитмәле. Эчендә чәй. Монда эчендә чәй, татар милли чәе үләннәр белән һәм бу чәйне каплый мембрана дип әйтик инде. Бу мембрана кукуруз волокнасыннан эшләнгән. Монда бернинди клей юк. Бу нәкъ пакетлы чәй кебек инде. Шуның тышы. Часы кебек, әйме? Технологиясе шундый, әмма дә ләкин сыйфаты, әлбәттә, инде яхшырак. Яхшы, әй, әй, әй, яхшы. Крупнолистовой зур нәрсәле монда үләннәр дип әйтик инде. Һәм менә бу волокнасы аның инде зур давление белән кертеп утыртыла. Монда бернинди клей юк. Һәм бу кәгазьдән эшләнгән стакан.
Яз, мин сезгә шаккатудан туктамыйм, искиткеч. Әйдәгез, шулай итеп, үзебез пешерәбез аны, бисмилла. Бу, бу стаканнарыбыз буенча инде без менә хәзер бик зур эш алып барабыз. Иң беренчеләрдән булып аны Татарстаныбызда танытабыз. Иң беренчеләрдән булып һәм төрле-төрле компанияләр белән бүгенге көндә сөйләшүләр алып барыла. Зур компанияләр белән исемнәрен әйтмим инде. Һәм менә нәкъ менә 25 нче елыбызның башыннан иншалла бу чәйне инде төрле Төрле җирләрдә... Безнең оператор безгә сокланып көнләшеп утыра инде. Чәй эчә алмыйм дип.
Менә шундый бер үзенчәлекле технологиясе бар, аны менә шулай итеп әз генә генә пешереп, чөнки аска су төшәргә тиеш. Һәрбер чәй инде ул кислород белән тулыланырга тиеш. Менә шулай итеп без аны... Нинди белемле, затлы татар егетләре. Бүгенге тапшыруны шалкымы әле озын-озак сакланыр.

Килсә, шәхсән сезнең белән генә рәсмиләшә алыр. Әйе, әйе, безнең төрле социаль челтәргә язып була ул, Вконтакте да, Телеграм аккаунтларына да, безнең официаль төркемнәребез бар, бездә эшлисезләр килсә дип әйтик инде, теләк белдерсәләр, хезмәттәшлек. Мин Ниязны беләм, хезмәттәш, анысы икенче әйбер, ләкин Ниязга Эшкә килергә уйласагыз, сез беренчедән телне яхшы белергә, динне хөрмәт итәргә һәм милләт өчен янып көяргә тиеш. Дөрес әйттемме? Әйе, әйе, әйе, безнең. Димәк, мин чәйне кабып карыйм, җәмәгать. Искиткеч. Ай, иң мөһиме шул, безнең компания бит инде. Бик тәмле.
Рәхмәт, бик зур.
Ай, бик Әле менә тагын бер ике минут торса, ул инде катырак була. Безнең бит инде татар халкы шундый теге каты чәй эчәргә ярата. Кара җандырып.
Кара җандырып эчәргә ярата. Аңа ни бары тик әзгәмә генә сөт салсаң, ул инде үзебезнең менә нәкъ менә милли чәй булачак. Чыннан да безнең инде тапшыру ахырына якынлашты, чөнки икенче тапшыруга әзерлек башлана хәзер. Нияз, бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Ачык булганыгыз өчен, килергә вакыт тапканыгыз өчен, чөнки чыннан да кибет ачалар, чәй көненә әзерләнәләр, искиткеч тыгыз. Сез инде аңладыгыз әле, бүген җомга көне дә, шуңа күрә вакытны табып килгәнегез өчен зур рәхмәт. Без сезгә уңышлар телибез, компаниянең чәчәк атуын телибез һәм чын күңелдән безнең югарыдагы җитәкчеләр дә игътибар итеп, һәрдаим сезгә Ярдәм кулларын сузып торсыннар, чөнки бу әйбернең, мин уйлавымча, моннан артык акча да алып булмый торгандыр, бу бизнес түгел, бу бары тик милләтне ярату, аны таныту өчен эшләнгән әйбер. Һәм инде менә шушы, мин әйткән кечкенә генә бер элемент, шушы сандыклы чәйләрне тарату да, ул безнең милләтне дөньяга таныту дигән сүз. Ә аны безнең Нияз Сабиров эшли. Бик зур Рәхмәт, бик зур сезгә. Аллага рәхмәт Уңышлар, яусын. иң матур теләкләр. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз.
Исәнлектән күрешик.